Essalamualeýkum mähriban watandaşlar! Siziň bilen Aşhana atly gepleşigimiziň täze sany. Gepleşigimiziň hemaýatkäri ýokary hilli Markow kofesi. Gepleşigimiziň bu gezekki sanyna ýörite siziň haýyşlaryňyz boýunça ussat bagşymyz Täşli Tulegenowy çagyrdyk. Täşli. Salam aleyküm. Wa aleyküm assalam. Hoş geldiň. Hoş gördük. Ýagdaýlaň. Ine bu gün e, mähriban tomaşaçylar görşüňiz ýaly Täşli Tulagenow bizde myhmançylykda. Täşli özi Balkan welaýatynda önüp ösen. Şoň üçin hem bu günki gepleşikde näme bişirip berjek diýdiň? Balykdan palaw. Balykly palaw. Ondan nesip edenden balykly palaw bişireliň. Ýörite balykly palaw üçin gerekli önümleri sen maňa SMS edip ugratdyň. Men hem Marko kofesine ugratdym. Hemaýatkara, hemaýatkaram alyp taýynlap goýdy. Häzir indi gerekli taýýar önümlerimizi bir taýýarlaşdyrýança, kesişdirýänçä, dogrulaşdyrýança hem döredijiligiň hakynda hem aýdym-saz hakynda giňişleýin gürrüň edibereris. Bolýar. Başlalymy onda? Başlaly.

Täşli balykly palaw esasan Balkan sebitlerindäki watandaşlarymyzda, ildeşlerimizde has ýörgünli. Ine, hemaýatkär balyk taýyn edip goýupdyr.

Halypam çagalykda şu 3-4 ýaşymda Recepul Kerim efirde çykyş edýärdi da. Onuň men hem şony telewizorda görüp agzyny ýykanýardym halypaň. Ha, töwereme. Ondan soň Balkan welaýatynda e, bir çäre boldy. Men çagalar bagyndan alyp gitdiler çäre. Onuň munda-da häkimligiň ýörite medeniýet boýunça işgärleri görüp, adym, familiýamy alyp gitdiler. Ene, atam bilen tanyşdylar. Çagalar bagyna akaň? Hawa. Onuň ertesi gün meni çagyrdylar iş ýerlerine. Munuň aýdym berdiler. Indi ýakynda çykyş bar uly. Şol çykyşda sen aýdym aýtmaly. Aý şeýdibem o çykyşda çykyş etdim. Soň halypamyz Türkmenistanyň halk artisti Jemat Saparowa görüp bärik Aşgabada paýtagta konserde getirdi. He, şu çaly barmy? Hawa. Tanyýan, toýlanyň. Onuň bäş ýaşymda da. Soň ejem, kakam şol özleri bolmasa-da şol Jemal ejemiň eline goýup gidipdiler-de. Tüweleme. Onuň köp tälim Jemal ejemden aldym. Tüweleme. Hawa. Nurberdi halypany şu ýatsam tursam Nurberdi halypany diňleýän. Rejepgul halypany diňleýän. Aý şeýdip näme sunodyň aňyrsyna çykan ýok. Näçe diňleseň özüňe peýda. Her halypadan diňläp öz gerek zadyň tilsimlerini öwrenýäň. Esasy ýöne ýoluň ýatdan çykarmaly dälde. Ýöne şu çopan ýoly Nurberdi halypaň şony dowam etdirýän häzirki wagtda. Dogrymy. Ýöne sen Jemal Saparowyň halk aýdymlaryny diňläp gördüňmi? Hawa. Dutarda. Hawa. Häzirki wagtam şu islendik bir aýdym işlejek bolsam maslahatlaşýan-da. Şul aýdym. Halypa. Hawa. Näirräk aýtsam bolýar halypa. Onuň üçin hiňlenip berýär. Hawa, şu aýdym şeýle. Halypaň öz bolşy bir owadan sesi bar. Hawa. Guýrugyny hem aýralymy? Guýrugyny aýraly. Hawa. Boldy.

Işdäňem Balygy ýaramaz. aýyp göremok. Her kim geň görýär, balkally bolup balyk iýmok muny. Ha. Indi şuň içinde duzlar mejmäň Ýok, içinde. şey däl. Aha. Duzuny näçeräk atmaly? Indi gowy duzlany muň iki tarapyna. Aha. Maşgalaňyzda aýdym-saza göwün berip çonly meşgullanýan bamy? Ejem Aýşul mekdepde okaýaka aýdýan eken. Höwes eken aýdym saza. Onuň ýaňy ýöne ol wagtlar. Ýöne gyýmasalar diýip. Öýlerindäkiler rugsat etmeýärdi. Hakykatdanam. Kakamyň bir dogany aýdym aýdýar. Rahimgul Tulegeňew diýip. Şeýlemi? Hawa. Siziň Neň garr ataňyzyň ady Tölegenmi? Familiýaňy nireden aýdýaň? Garr atam Irşo Balkanyň gaýrasynda Hudaýberdi diýip oba barda. Hudaýberdi, Ýaňy. Hawa. Onuň şo taýlarda ýaşapdyr, onuň güýçli molla eken. Aha. Onuň Balkanyň gaýrasynda-da köplenç gazaklar ýaşanda. Hawa. Burç gerekmi? Aý, azajyk tepe, il burçam. Onsoň Onuň şu atam pahyry gowy görýän ekenler. Onuň molla bolan özi. Hawa. Tölegen diýip at goýupdyrlar onuň atama gazaklar. Asly gazak familiýa. Gazaklaň zady-da Tölegen. Hawa. Ýöne şol beýik hormatly diýip şony ýaly many berýän ekenler. Çyn ady näme eken atanyň? Gargatan. Yo men at tölegini diýip bilýän. Şeýdemi? Hawa. Aslynda e, töleg, tölegen dakylýar ol. E, Tülegen. Hawa, tül ne yo as- şu tülegen aslynda şu tölegen manysynda, töleg Hawa. töleg diýen manysynda. Yo, yo türkmende bir näme bar? Arym bar. Çaga durmasa, Bolýar adamçylyk çagasy bolýar, ýogalýar, bolýar, ýogalýar. Ýa bazar dakylýar, ýa töleg dakylýar, ýa tölegen dakylýar, ýa satyp aldy, satlyk. Ýa şol atlar şondan gelýär. Şol yrymdan gelýär. Ana biziň käm şeýdip giderler. Şondan bolmagy mümkin. Ýa bolýar.

Tüweleme Marko köfäň işgärleri ine käşirmizem taýynja edip goýdular. Wagty gelemez ýaly. Mergen aga, bu balygy aýratyn ýaga gowraly. Sebäbi häzir palawyň ýagyna gowursak, soň tüwä ysy çykýandyr. Hä, onda aýratyn ýaga gazanda, aýratyn ýagda gowraly, gowurýar, gowrup taýyn edip goýýar. Aýratynja hawa. Onuň tüwini bişirýär. Hawa. Boldy. Şeýdelim ine. Ýör onda. Ýör.

Onça ýetişýär nädip boldy? Aha. Nesip edenden azaçara. Täşli agşam bişiren balykly palowyny ýediň. Hany? Agşy. Tamam.

Dal ýala bolar. Men işe oturma. Bergen aga. Aha. Her zadyň duzuny aýratyn bereli. Özüne. Hawa, özüne. Şonda has tagamy bolýar. Hawa, bismillah. Tüm gara men bunu.

Düşüreňokmy gepleşik. Nesip bolsa ýakynda Begmyratjan bilen Köýten aga gidip owazlary sazlaşan wagty gepleşigi Tüweleme. Hawa, ýazjak bolýas nesip bolsa. Ähli illeşjeginde Mähriban Arkadagymyza bir täze halypalaryň ýolundan, çopan ýolundan täze aýdymlar bilen. Tüweleme. Hawa. Aý türkmeniň bir gözel künjegi-dä. Hawa. Ýurdumyzyň gözel künjegi Köýtendag. Ýagşyny görmek jennet diýýär. Hawa. Hem Köýtendaga seýil ederis. Menem nesip bolsa indi kepde Köýtendaga barýan. Tüweleme. Öz tomaşaçylarym üçin ýörite bir wideo reportaž etjek. Aýratyn gowy. Alla özi berse. Oňuna bolsun. Hawa, ämin. Aý şu Orazada gidäýmesem başga wagt näme toýlar bilen bolup bolanok-da. Hakyky. Siz haçan gitmekçi bolýaňyz? Aý indi şu aýyň ahyryna, maý aýynyň başyragyna nesip edermi? Tüweleme. Tamam, şowly bolsun. Sag bol, sag bol. Başy kän gowramzokmy muny? Ýo, azajyk ýene gowrulsyn, Mergen agam. Käşiriň gowrulandaky tagamy suwda gaýnan tagamy bilen deň bolanok. Hä, näçe gowrulyp tagamy gowy bolýar. Gowursaň, şeker ýaly süýji bolýar-da. Tüweleme.

Tamam. Tuwusy nasyp buglar. Suwumyzam gaýnap dur. Hawa. Käşiriň, soganyň şireleri çykyp dur, dogry dälmi? Hawa. Gapagyny ýapalymy? Aý ýapsagam bolýar, ýapmasagam bolýar. Aý gapagyny hazir tuwuny guýup onuň ýapaýarys. Ha şeýle ýapsam, şeýle ýapsak näli? Ýok tapawudy ýok ýapsagam bolýar. Nädeni tagamy zady uçup gitmez ýaly.

Indi naharda gaýnap berdim. Näçe mündirek gaýnamaly? Indi çalaja gaýnaga guraýa onuň suwuny çekmeli-de. Suwuny çekmeli. Hawa, onuň agdaryl. Tüwimizi hem saldyk. Hawa. Indi gaýnap durubersin, hä? Hawa, demlensin. Oňa çenli men seni Marko kofesi bilen tanyşdyraýyn. Kimem kofe baradaky bilýän maglumatlarymy hem tomaşaçylara hem saňa ýetireýin. Bolýar. Täşli, meň bilşime görä, sen hem kofe söýýän bolmaly. Hawa. Hawa. Indi kofeň aňyr taryhy näme? Gadymyýetden gelýär-de. Indi 16-njy, 17-nji asyrlardan başlap Ýewropa döwletlerine ýaýrap başlapdyr. E, şondan bäri ýoň bolup gelýär. Indi lukmanlaryň arasynda-da eýýäm anyk netijä gelindi-de, kofe hakykatdan hem Antioksidant, ýagny organizmdäki, adam bedenindäki zyýanly maddalary aýyryjy, şoňa garşy göreşiji serişde hökmünde belli. Muň peýdasy hakynda gaty näçe aýtsaň aýdyp oturmaly, edil çaý ýaly kofe-de adamyň bedenine, saglygyna peýdaly. Ýöne haçan zyýanly diýýärler-ä kofe zyýanly diýip. Haçan zyýanly, haçan-da günüň dowamynda ol On bulgurlap içseň onda ziyan bolmagy mümkin. Hmm. Yani her bir peýdaly adam näme? Çeni bilen bolsa gowda. Hawa. Hawa. Indi e, Markov kofe. Markov adyn, adyndan başlaýar. Markov e, edil şu ýerde ileride bir dag bar. Köpet dagda. E, şol Dagyň ady Markow. Mar hemem kow sözlerinden mar diýmeg-ä ýylan diýmek. Kow diýmegem dag diýmegi aňladýar. Ýylany, dag diýmegi aňladýar. Gör, Markow. Ine görşüň ýaly, şu ýerde ýylanyň gowunyň şekili bardyr. Hmm. Şony aňladýar Markow. Markow. Biziň ýerli önümimiz-de dünýä ýüzünde iň saýlama kofe däneleri bärik getirilýär. Hmm. Şol kofe däneler bu ýerde gowrulýar. Taýyn gowrulan kofeler üçin ýa-da ereme kofeler üçin bärde eredilýär. Ýaňky ereme kofeler taýynlanýar. Üçde bir kofeler olar hem bärde taýynlanýar. Ýörite bulgurda da taýynlanjak kofeler bolýar. Indi belli-belli görnüşlerini almak üçin diňe bir sort kofe däl-de şu. Meselem, şunuň içinde dört sort Kofe bar, kofe däneleri bar. Bu ýerde alty görnüşli, alty sortly kofe bar. Bir tagam almak üçin belli bir ýeterlik bir sort däneden alyp bolanok. Jemem şu däneli e, kofeleň şu markowda 10 görnüşi, 10 tagamy öndürilýär. Ne meselem, El Diamante, Intenso, Trieste, Melange, Casta Forte, ne bu gapdalada Supreme bar. Hala jem 10 görnüşli. Şimdi men sana kofe demläp bereýin. Tek arasada wagta bar. Şimdi kofe demläp goýaýyn. Demlenjini öwredeýin. Hawa. Ondan täzeden ýene de o täzeden ýene zany daýar. Nädir biz sana haýsyndan? Haýsy gowy bolsa şondan. Haýsy gowy bolsa şondan men. Onda men häzir şuňa bir alaýyn ilki. Öz içýäninden demle. Öz içýäninden. Özüme, özüme goýanymdan sana häzir. Şunu şutadan alaýyn. Özüne goýandan birini aýt diýýärler. Hawa. Toýda da aýdýarlar, özüne goýan aýdymlaryndan. Bak, bagşy özüne goýýany ýok-a, bagşyň o hemmesi siz üçin diýýän dämi şonda? Hawa. Ine aldyk. Özem reňkleri hem tapawutlydyr. Hawa. He, gowrulanda-da, ýaňky ine medium roast diýýär-ä. Orta gowurma, Hmm. ortaça gowurma ýa-da dark roast diýýär. Ortaça gara gowurma. Düşünýäňmi? Ýok. Şoň ýaly gidýär. Indi muny owradaly. Ha, ýörite owradýanlar. Hawa. Owradyl taýynam dur bu ýerde. Ýöne aý saňa Bagşy. Eliň bilen ýasap. Elim bilen ýasap bereýin nädeýin bana. Ne bärde görýäň muny? Bu goňurrakdyr, bu garrak. Ha, açygrak. Ha, ha, ha.

Çemçejigi bar. Ne eti guýlan bar. Şuň ýaly. One cup diýip durandyr. Ha. Bir bulgurlyk şu. Şöyle üstünden basýas.

Her hili reňk bolup gaýdýar ä. Gowy başlangyç. Hawa. Näçe köpüri jüklese şonçada gowyda. Ana. Çaşkamyz kiçiräk boldy diýen bulgurymyz. Ana. Indi adatça şuň ýaly ajy kofe berlende gapdalynda suwjagadan berýän kofeni termek üçin. Menä şekersiz içýän. Ýöne bu awraç bolanokmy? E, gowy bolýar-da. Kofäň peýdasy nämede? Kofäň özi ýaňy aýtdyk antioksidant. Hmm. Ýagny adamyň bedeninden zyýanly maddalar bölüp çykaryjy. E, peşew çykaryjy, bagryňy arassalaýjy, garaz organizme adam hmm. bedenine peýdaly. E, haçan-da şu e, kofäň özi Şeýleligine içilende, ýagny hiç zat galman, süýtsüz ýa şekersiz içilende hemme ýaňky peýdaly maddalaryny saklaýar. Emma şeker goýsaň, meselem, süýjük, o süýjük keselinden keselleýän adamlar içilmeýär-de ony. Hawa. Şeýle işte bolýar. Hawa. Ýa meselem, süýtli içseň eýýäm öz peýdaly maddalaryny ýitirýär. Dogry. Şondan. Ýöne ýaňky süýjüli içýänler üçin ýa tri w adnom diýäýesde. Biriň içinde üç sany. Oň ýalam birnäçe görnüş kofe çykarýar Marko. Köplenç bolýanlar bankada sowuk kofe içilýänler bilýäňmi? Şony öyle biz endigimize giripdir de hmm. kofeni hukman gyzgyn içmelimikä diýip. Şol Markowyň Ýaňky nemesini alýaň, bulguryny. Bulgurda taýyn bolýar-da, üstüne ýene gaýnag suw guýýan maly. Şoňa gaýnag suw guýma, gaýnag suw ýok bolsa, ýene arassa suw guýup, şeýle sowadyp içseň hem bolýar. Da. Kofe diýilýän ýaly. Birinji tapgyr eşitýän. Hawa, şu ýagdaýyna. Hawa, hawa. Sebäbi bankada şeýle açylýan kofeler bolýandyr. Şonuň sowadyp içilýär-ä. Şoňa indi ýolda-ýüzde bolsaň, suw gaýnatmaga mümkinçilik bolmady. Dogry. Ine şoň ýaly ýöne Markowa gelip durmaly. Hawa, nesip bar. Men e, bärde işleýän. Işi gutly boldy. Sag bollar. Mergen aga, häzir pomidory şey dograýas. Halka halka edip. Owa, halka halka edip, onuň ýaňky balygyň üstüne gowy jaýlaýas-da, basyrýaň. Gürrüň berşiňem tüweleme şeýle tagamly. Saňa näme täşli seň e, resminama boýunça adyňmy ýa? Soňky döwür teleýaýlymlarda adyň üýtgäp çykdy. Hakyky resminama boýunça pasport boýunça adyň näme? Hakykysyny aýdaýyn näme? Aha. Men doglamda şu taýymda gyzyl täç bolupdyr uly. Ama şu adam Çykýar käwagt käwagtlar onuň şol ata babalardan bir galan söz bar. Hawa. Täz bolan adama şo täz ady köpräk tutsaň. Hawa aýrylýar. Aýrylýar diýip onuň mamam tarap Täşil diýip at goýýar maňa. Ýöne. Resminamadäki adym Seýitguly. Olam Seýitgulam şu atam pahyryň gowy dosty bolupdyr Güýçli Mergen. Mergen adyny eken Seýitguly diýip. Ha, Seýitguly Mergen. Hawa, onuň şoň hormatyna. Hawa, şol dostuny gowy görensiň, maňa Seýitguly diýip dakypdyr. Aý, Batyr Mergen bolsun diýipdir-de. Tüweleme. Onuň Atam pahyr diýýärdi. Mergen bolsun, batyr bolsun diýip Seýit gullapsam sen bagşy bolaýdyň-a diýip. Aýyp bolman. Şondan galanda. Aý, iň bolmanda Mergen bilen şu wagt gepleşip geldi. Awa, bolýar-da. Zogo näme şeýle dogry öwrenme. Awa. Bi Eýranly türkmenlerden ildeşimiz bar. Futbolist, futbolçy özi. Serdar Azmunli. Awa. bir internetde ýaýrady wideolary. Ýagny gulaklykda aýdym diňläp dur. Ýa. Kim diňleýän edi aňardan. Yani sen sesiň gelip dur. Hawa. Tuwalama. Diňe bir ýurdumyzyň içinde däl. Daşynda da watandaşlarymyz diňleýär. Serdar Azmun. Men dogrusy Futbolum oýnaýan boş wagtym. Tuweleme. Hawa, onuň Serdar bilen öňden ä tanşlygym ýokdy. Mhm. Onuň şol Awazada halk aýdym ýazgy etdik-de. Ha, hawa. Onuň şonda Sonam geldi men. Oglanlar şu YouTube-a goýupdyrlar internetde. Mhm. Soň Serdaram şu 2015-den bäri meň aýdymlarymy diňleýän eken. Tuweleme. Onuň bärde bir futbolist dostum bar Mekan Saparow diýip. Türkmenistanyň ýygyndy toparynda-da oýnaýar ol, goragçy bolupla. Milli ýygyndymyzda. Hawa, milli ýygyndymyzda goragçy bolup. futbol oýnaýar. Bul şu internet arkaly Serdar bilen habarlaşýan eken. Onuň şu wideo ýaýrandan soň Serdar bilen ýazyşýar, e, täşli meň dostum diýip aýdýar. Onuň Serdaram öz telefon nomeryny berip, Näme bu wagt Hudaýa şükür, mähriban Arkadagymyň saýasynda islendik ýagdaýda ähli ulgam ösen-ä. Hawa. Internet arkaly daşary ýurtdaky doganlarymyz, dostlarymyz bilen habarlaşyp bolýar. Şeýdip internet arkaly Serdar bilen tanyşyp dost bolup gitdim men. Plan aýdymym aýda-aýda diýip tomaşaçylar muşdaklaň haýyş edýän wagty bolýar. Meselem, öz repertuarymda ýok. Indi işlemeli bolup duran aýdymlary haýyş edýän bolýan. Ýa şo bir zatmy? Indi kämahal bolýar-da, e, aýdym söýüjilerde şeýle bir zat bolýar. Şu şo bir bellän aýdymlary-da. Hawa. Atawa halypaň ýolundan aýdýanlara Meselem diňläp durmaz. Ha goç ýigit aýtsana ýapylana şo bir aýdymlar. Şo bir aýdymlar del delräk aýdymlar öz repertuarynda ýok aýdymlar plan aýdymam täşli aýdaýda diýýän ýerler bar. Oba gabat gelip bolýar. Hmm. Aý ol esas näme şol adam bir aýdym bilen ýa o aýdymlar bilen gowy tanalsa hmm. toýda tomaşada esasy şol aýdymlar haýyş edilýär-de. Mhm. Onuň beýleki aýdymlaram näme şol e, teleýaýlym arkaly Ha. adamyň aňyna siňdirmeli-de. Gowy ýerine ýetirip, Ha. şol soňky işlän, teleýaýlyma işlän aýdymlarymyzdan hem toýda, tomaşada. Soraýan. Ha, o, o. Indi esasan e, repertuaryňda ýaňky e, çopan ýoluny esaslandyran halypa Türkmenistanyň halk artisti Nurberdi Gulow. Ha. Şoň aýdymlary, aýdan aýdymlary. Dogry dämi? Başga da Kemal ne toýda tomuda gabat gelýäs da sen bilen. Hawa. Başga da şahyrlaryň goşgularyny aýdymlaryň kän eken. Hawa. Türkmen baş şäherinde ýaşaýan gowy şahyrymyz bir Didar berdi sen aly. Didar berdi Allah berdi. Hawa. Onuň öz talyp ýoldaşym Kerim Hallin sözlerini aýdýas. Hawa. Başga da şol Dänata obasynda, Balkan welaýatynyň Dänata obasynda ýaşaýan Hydyr Hajy, Itrek etrabynda ýaşaýan Mämmet Gurban şahyr. Şol şahyrlaryň sözlerini aýdymlar ýetirýär. Sazyny halk sazynyň äheňinde beräýýär. Hawa, ol şol Nurberdi agaň esasy köp ýerine ýetirilýän aýdymlar şo Nurerdi hanyň dutarda aýdan aýdymlary-da. Hawa. Onuň ony estrada Rejepgul halypa köpden geçiren, hawa. Bizem şol öň ýazgysy tapylman galan aýdymlar bolýar. Hawa. Şu wagt şolaryň ýazgylaryny tapyp, köpüsini estrada geçirdik. Hawa. Araky owazlar sazlaşanda atly gepleşikde çykyş edemde-de,

İki sany çagam bar, bir gyzym, bir oglum bar. Göremen. Ýaşlar diýme o zaman. Atlary näme? Gyzymyň ady Feride. Feride. Hawa. Oglumyň ady Mukam. Mukam. Hawa. Göremen. Özüňe ýan atsyň bar. Hawa, aý, belki bagşy bolsun, halka hyzmat etsin. Ha. Söýüşip durmuş uduň. Hawa. Ölen. Atam yaşlara. Tek tek yani söýgi yoluna yan bir kadam basan yaşlara ne arzu edibilýän? Ey, ilki bilen biri-birini çyn ýürekden söýmek, agzybirlik. Aha. Durmuşda kynçylyk hem bolar, şat gün hem bolar. Şony näme bile agzy ýüwrüp ýeňip geçmek. Gelniň gabanjaňmy? Ýok. Gabanmy? Indi meselem toýa gidýäň. Hum. Aý gaty giç gelýänsiň öýe. On bir, on iki. Hawa. Hawa. Soň ýene studiýalarda aýdym işlemelidir. Hawa. Gazanylanda.

Indi e, tüwimiz gaýnap taýyn bolýanja, oňa-da näme Markowyň işgärleri Seredip durlar arasynda. Biz onýança şu demir tora balyk ataly. Nede közümiz. Dogry dämi? Duzlaly. Duzlaly. Ana sen gürrüň ber. Özüň hem atçyna söýdýän, ha? Ýa-a. Tüweleme. Näçe ýaşyňdan bar at münýäň? Eş, üçünji klasdan bäri. Tüweleme. Şol körpe daýym seýisdä. Ha. Balkanda onuň. Tüweleme. Şol çagalygymdan şu ata men iň gowy görýän adam at. Tüweleme. Häzirem öz atlam bar oba. Tüweleme. Mahal boş wagtym oba. Näçe sany? Dört sany atym bar. Tüweleme. Atlary? Biriniň ady Sazanda. Sazanda. Aha. Biriniň ady Şirwan. Tüweleme. Olam sazly balyşykdy. Aha. Biri Perde. Aha. Birem Peýkam. Tüweleme. Aýdym, men şu aýdym saza ýanap dakýan atlaryny. Hawa.

Näme aýdym? Menem o näme deýinmi? Toýda aýdym sa muşdaklar bolýar, şowur aýdym bolýar. Ýok. Ogul beň. Men Nuredan gowy aýdym aýdyp beren. Çopan ýolda. Aha. Ay men hem seniň aşkyňda şadyýana sözlesem jemalyňy bendeýläp güler ýüzüň görmesem ay alma dek alsam ele

Ölsem arman söwer ýar. Aşygyň aý hazardyr eý, bikarar etdiň peri. Ene şeýdäk. Tuweleme. Owazyň elmydama belentden ýaňlansyn. Sag bol Meren aga. Nurberdi agaň hemme aýdymlaryny diňläp gördüňmi? Şol ýazgyda saklanýan. Hawa, hemmesini diňledim, başdan-aýak. Şu Aşyk Çaňly diýip gidýär köp ýerinde. Hawa, Aşyk Çaňly dessan ol. Aha. Ol giden o dessan, şoň aralaryndan alnyp goşular da. Hawa. Şu Çaňly, Aşyk Çaňly dessanyň awtory hem şoň özi diýip aýdýarlar-da. Hawa, Aşyk Çaňly dessanyň Nura dagyň gürrüň berýän zadam bar ol bir toýda. Ol çaňňy şahyr, hem şahyr bolupdyr, hem seýis bolupdyr. Onuň bu dessanyň başlanýan ýeri bar. Irde bir şol Balkanda Şahman diýip bir oba bar. Şahman Balguý diýip. Bir baý toý tutjak bolýar, onuň obaň adamyny, o wagt näme şol ir alamançylyk döwri eken-de, onuň obaň ýaşululary maslahat berýär. Äý, ýigit, sen bärde diýýär, toý tutubilmersiň diýýär. Şol şahmany bir han döräpdir, sen diýýär, şoň goltugyna diýýär, göçüp barsaň diýýär, alkymyna göçüp barsaň, sen şu taýda toý tutup bilersiň diýýär. Onuň ýaňky öýüni göçürýär şahmana. Onuň ýaňky hanyň ýanyna baryp, Han aga, diýýär, sag-amanlyk soraşýar-da, Men, diýýär, pylan obadan, diýýär, obaň ýaşululary, diýýär, maňa maslahat berdi, diýýär, şu taýyk gelseň, sen arkaýyn toý tutubilersiň diýip, diýýär, onuň men-ä, diýýär, şeýle öýüňe göçürip geldim. Onda Han aga-da aýtýar, Aý, oňartsyň, diýýär, toý tutjak bolsaň, diýýär, ullan tut toýuňy, diýýär, onda rugsat, diýýär. Aý, onuň şeýdip, her ýana habar ýollaýarlar, at-çapan ýollaýarlar. Garaz, at çapgyly göreşil toý etýär. Onuň aşykçaňam atyny seýisläp, şu toýa gelýär. Ha, şo toýa. Hawa, onuň Balkandakam men şo obalary toýa baryp gördüm-de. Aha. Şahman onuň Balgu ikisiniň arasy ýakynjak. Bir kilometr ýaly-da. Onuň obanyň çetinde uly guýy bar. Aşykçaňyň şo tap atyny suwa ýakmana gelýär. Onuň bibem Eli bedre küýzeli. Guýudan suw almana gelýär. Onuň şu taýda Bibini görüp, akyl huşdan jyda düşüp, reňki zady ak saman diýip gürrüň berýär-de Nure daga. Aý diýýär, oň gyýan kim diýýär, ak saman bolup diýýär, şondan özüni ýitirip dostunyň öýüne gaýdypdyr diýip. Onuň dostunyň öýüne gelse, dosty aňýar bir zat görende. Aý dost, arwah gördüňmi, jyn gördüňmi, näme gördüň? Frenkiň adyň öçüpdir. Eý onuň, aý dost diýýär, men gören zadym diýýär. Dil bilen aýtman diýýär, bir aýdym saz bilen aýdaýyn dutarymy goluma alyp diýýär. Onuň şo taýda bir gözel görmüşem ýomy dilinde görenimden heýran etdi şol gözel diýip dessanyň başy ine şo taýdan başlaýar Aşyk Çaňly dessany. Birinji aýdym. Olam o aşyk bolan gyzam Bibi. Onuň ýaňky aýdym gutarýar. Onuň dosty aýdýar gelnine.

Zat gara gözli galam gaşly geldi meňli gelin geldi diýip. Ene. Şol bibini alyp gelende şo goşgyny aýdýar. Aşyk şaňly. Şondan hem şeýdip gidýär bölüm kände içinde geňlik diýip o toýda zatda da aýdýarsa olam şol dessanyny hawa. Soň bibini alyp bilmeýärdi. Nädäýdiň bibi şolam şo dessandanmy? Hawa ol bara dessanyny tutuş okaňda Aýralyk pursaty şol. Bibi bilen Çaňlyňlar bir-birine gowuşybilmäni. Garaz, Bibi aldaga düşýär-de, başga ýerine durmuşa çykmaly bolýar. Mergen aga, ýaş agam-a damp düşýärmi? Damp düşer. Baljan hem Güljan hakynda bir aýdym. Toýlarda gaty kän haýyş edýärler senden, öňüniň rowaýatyna gürrüň berýäň. Hawa. Ol men çagajykkamam aýdylýardy ol aýdym. Hawa, onuň Dogrusy, Mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen açylyp berlen Türkmenowazy teleýaýlymy. Hawa. Birinji sapar şol owazlar sazlaşanda atly gepleşige Begmyrat bilen şunda maslahat edip, şu Güljan Baljanam aýtdyk-da, rowaýatyny gürrüň berip.

Damana ýoly. Ol näli? Nara Merwena bar. Çewaraklarda damana. O damana ýolum bar ol. Ýöne dogrusy her kim öz ýerine ýetirip bilýän zadyny aýtsa gowy-da, ýöne toý tomaşada diňleýjileriň haýyş etse, başardygymdan aýdyp bereýin diýip aýdyp berýän. Ha, damana ýolum. Hawa, başardygymdan aýdaýyn diýen. Ýöne öz äheňiň bilen aýdaýyn. Hawa. Ol dogrusu öz ýoluňy aýdan ýaly däl, ýöne göwün ýykyp bolanok ta diňleýjine. Meselem, bolýamy şuň ýaly ýagdaýlar? Bir aýdym aýdyp dursuň, ikinji gezegem şol aýdymy haýyş edýärler. Bolýar.

Toýy haýsy aýdym bilen jemleýäň? Indi her ýoluň bir agyr aýdymlary bolýar-da. Nurberdi halypaň Çopan ýolundan iň agyr aýdym şol. Bäri gel bäri, özüňiz hem toýda gabat geleňde diňleýäňiz. Bäri gel bäri, ýandyrdyň bibi şol ikisi bilen jemleýän men-ä. Indi çopan ýoly... Şol biziň ýolumyzda bal saýat hasap şol aýdymlarla. Näme, çopan ýoly diýip, näme üçin çopan ýoly diýilýär? Hormatly Prezidentimiziň Ile döwlet geler bolsa atly kitabynda okamyzda halypalar barada gürrüň berýär-de. Ha. Onuň şonda Nurerdi agadan şeýdip sorarlarynda, aý sadalyk bilen, aý biziň şo bir çopan ýoly. Çopan ýoly. Ha, o, o, bar şonuň ýaly. Şol görýäň adamyň sadalygyny, pespäligini. Hawa, hawa. Şoň ýaly bir beýik halypa, ýöne onda aý biziň kör käki çopan ýaly. Asly sungat adamsy adamçylykly sada bolmasa dogry bolanokka diýip hasap edýän. Hawa. Şol halypalardan galan bir gürrüň bar-da. Şol Ýagmyr Nurgeldiýew halypamyz diýen ekeni, Sen sungat adamsy boljak bolsaň, sungatyň edil depesinden seredip duran adamçylygyň bolmasa, sen sungat adamsy bolup bilmersiň diýen eken. Onuň Sahaga diýen ekeni, Bagşy bolma, ýagşy bol diýen eken. Hawa. Hawa. Munymyz-a bişdi. Ras aýdylan söz şolar. Hawa. Munymyz-a bişdi bagşym. Sen bolsa alaýyly. Hawa. Indi häzir bir tüwinem göreli. Hawa. Tüwümizem bişen bolsa üstüne balygymyzy ataly. Hmm. Soňam bir men ondan gepleşikde iň gowy görýän ýerim gelýär. Bilýärmi ne? Neresi? Iýip içmekmi? Iýip içmek. Myhmanyň bişiren tagamyny dadyp görmek. Hawa. Ana biz tüwüň başyna geçeli. Ýör. Indi ýaňy suwuny çekip bolandan soň, adatça paket ýa kagyz goýman, bir gadymy ata-babalarymyzdan gelýän düzgüne görä saçak ýazaýdyk dogrudanam üstüne, türkmen saçagy. Indi Aýraýyn men muny. Ana, şeýdip. Indi balygy Indi bir agdaraly muny. Onuň ýene tekizläp balyk jaýlaýas. Ha, ilkiçe agdarmaly. Ha, Anam. Şeýdip bunu ýazaly Mergen agam. Aha. Awa. Bir gardyk. Awa. Ýazdyk. Ýazdyk. Indi şeýdip gyralaryny açyp Balyk jaýlar, hawa. Balygy ýerleşdireli. Ýo. Jaýlany. Aha. Sen owja galmasaň jaýlap bolanok. Çykýa ýüzüne. Aha.

Indi muň üstünden ýene ýaňky saçakmy? Hawa. Aha. Indi buglaýas bu. Ha. Indi balygyň gowy tagamy çykmaly. Hawa. Indi üstüne saçak ýazaýaly, ha? Hawa. Öňki şu aşak bolan ýüzüni ýazaly. Ne diýip? Ana her kime paket goýun, paket goýýar garat. Hawa. Biz ýöne şu saçak. Türkmençe hawa aýtdyk muny. Indi gapanam ýapaly. Hawa.

Diňe men däl, tomaşaçylar hem garaşýar. Diňe tomaşaçylar däl, Ada Production garaşýar. Ana tutuş operatorlar garaşýarlar. Hawa. Hawa, bal ýaly bolandyr men. Közde demir tor atyp balyk bişirdik hmm. dämi? Şimdi bu balığımız hem mecmä goýup goýuldy. Bu mecmeler hem ýaňky balykdan başlandy. Hawa. Hawa, bu bezälinmi? Hawa. Hany bezeseň, ine. Birini sen beze, birini men bezäýin. Bale. Ýöne iýemizde diňe ikijigimiz iýilmez muny. Şu wagt Ada Productionyň ýigitleri ýem bölüşip otyrlar. Täşiň öňündäki meňki, Mergeniň öňündäki meňki diýip. Şeýdip. Pomidor aýlaly daşyna. Pomidor aýlaly. Bravo. Öň soň iýjek bolsak. Aý. Şeýle. Mezegilje bolsa. Şeýlemi? Höwes diýýän-de. Aha. Bi daşary ýurtlarda işläp, okap, ýaşap ýören watandaşlarymyzma agyz suw görýändir. Aý. YouTube-dan görüp. Hormatly watandaşlar, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Şuňal ata watanymyzda Şunuň ýaly milli aşhanaň ajaýyp tagamlaryny öz döwletli ojaklaryňyzda taýýarlap, rysgal berekediňiň kän bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Dogry dämi? Hawa. Janyňyz sag bolsun. Limonam kesip goýmaly, dogrumy? Hawa, limon. Aý suwjagal akyp. Ha. Gowy tagam berýär-de. Görüňmi? Täşli başy ýaşaýjyň gadyryna sen bilýän eken. Aý, iýmite gezek galdy men. Şeýlemi? Iň gowy görýän tagamyň näme? Palaw. Palaw, ýaňy aýtdyň. Günde palaw bişirýän öýde. Ýöne balyk gyl däl. Etden. Etli. Oho. Ýa towuklymy? Ýo, etden. Etden. Biram Çişlik bişirmek. Tuweleme. Hawa. Özüň bişirýäňmi çişlik? Hawa. Hem bir gün onda çöle-de gidip owat bişireli. Hawa, bişireli. Ha. O köze. Hawa. Bolman oda bişirip bolmaz Ali ben. Bolaram. Ha? Hawa, ýene birini goýaň, galan bu. Ha.

Bir gylajandan şeýdip goýsak ha, owadanja bolma. Be. Beýem. Bela. Aşpez bolja, o aşpez bolja ekeni ha. Toý aly beremem. Ha. Meni taýyn getir. Ha, goýaly. Täşli, on bäş minut diýdiň, on bäş minut-a geçdi. Agzaçara-da ylaýyk bäş minut wagtymyz bar. On bäş minut geçdi, palawam bişdi diýýär. Palawam bişdi. Bişen bolsa, bizem onda ýeliň onda. Ýeliň. Tüweleme. Bu men balygymyz ýüzüne çykaýypdyr öýdýän. Ýa, ýüzüne çykmady arkaýyndan.

Gepleşikde iň garaşýan pursatym gelip ýetýär. Ýagny myhmanyň bişiren, taýýarlan tagamyny dadyp görmek pursaty. Noş bolsun. Ýör. Ýör. Hany onda, bagşym, azaçar wagta boldy. Hawa. Indi sünnete görä-de ilki suw bilen, hemem hurma bilen açsaň gowy bolýar diýýärler. Hawa. Şonuň üçin ata-baba gelýän däp-dessurlardan çykmaly bizem. Hawa. Ine suwumyz bar, hurmamyz bar.

Balon, balon tuzem gowuşupdyr. Balon özem duzam ýer ber. Ýogsa biz duzuna datmadyk hadi o näme? Almy bek bolandan. Tuwalana. Haty ýerine düşüpdir. Özüm agyz bekleýärkäm, Orazada aýdýarlar-da, adam saglygyna ýokumly zatlardan iýip-içmeli diýip. Hmm. Tüweleme şu balykdan palaw bişireli diýeniň gowy bolaýdy, bäşli. Awa. Ha. Hany bir demir tora salyp bişiren balygymyzam iýip göreli.

Mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen Aşhana atly gepleşigimizi jemleýäs. Gepleşigimiziň bu günki myhmany biziň ussat bagşymyz Täşli Tulegenow. Balykly palow hemem demir torda balyk bişirip berdi. Elleriňe güller bitsin bagşym. Owazyňa da güller bitsin. Hoş owazyň elinde ama belentden ýaňlansyn. Türkmen topragynda hemişe toýlar dabaralar bolsun şol toýlarda dabaralarda-da seniň hoş owazyň elmydama ýaňlanyp dursun aşgaraňda abadançylyk arzuw edýän işiňde üstünlik abraýyň belent bolsun. Sag bol. Mähriban tomaşaçylar, bi gepleşik meň YouTube kanalymda goýlar. Meň YouTube kanalyma Hökman agza boluň, agza bolmagy unutmaň. Gepleşigi meşhur Ada Production studiýasy ýazyga geçirdi. Gepleşigimiziň hemaýatkärini ýokary hilli kofeleri öndürýän Markow kofesine-de öz minnetdarlygymyzy bildirýäs, işlerinde uly üstünlikler arzuw edýäs. Janyňyz sag bolsun, öý-ojaklaryňyz abadan bolsun!